Дуслар матурларым, бүген безнең 23 э, август. Иртәгә без э, э, яңа ел дип туган көнне үткәрәбез, минем туган көнне. Бөтен туганнарны чакырдык. Монда инде мин сезгә безнең әзерлекне күрсәтәм. Гомумән соңгы арада бит бик төшергән юк. Монда просто көн саен төшерәчәкмен нишләгәнне, бәлки сезгә кызык булырдыр аны белергә һәм карарга. Все, киттек. Менә безнең үзәк Түбән Камада бүген әле һава торышы да шәп. Карагыз. Бу инде бер төрле лентага реклам булыр. Лентага килдек. Монда шашлыкка 25% скидка диделәр һәм абыйның шәп скидочный картасы бар. Менә шундый бүген көн вообще супер. Карагызлар. Идеально. Лента безгә ошамады, чөнки лентада бөтен нәрсә кыйбат. Соклар алдык, шашлык алдык, теге самансын алдык, көй бер алмадык инде. 3000 генә сидер төядек инде. Хәзер килдек. Нинди кибеткә? Монополист безнең бөтен җирдә пятерочка. Пятерочка да безгә ошый. Ник дисәгез, э, аларның бөтен кибетләре ошаган. Нинди отдел кая икәнен беләсең. Һәм инде үзеңә кирәкле әйберләр тиз табып була. Чашка йөрибез. Ой. Кызлар сайлансыздар. Әйе, ә, кстати, әйт, күрсәтмә бит үзеңнең крутой наушникларны. Менә. Мондый проводной әле кышын хыялланган идем. Ничек менә шундый формат сезгә ошаячакмы? Тормыш турында көн саен нишләгәнне төшерәчәкмен, яме? Карашсыз. Алып килдем әле кызларны кызыл ключкә. Кызыл ключкә. Красный ключ була инде безнең чанын монда чиркәү тора. Кызыл ключ, эй, йозак, эй. Кызыл ашкыш бит, красный ключ. Менә карагыз, монда моторлык менә карагыз. Красотища То есть буквально буквально 10 минут и без кызыл ключтә менә елга янында, Кама янында. Бу Кама елгасы. Менә фонтанчиклар, карагыз, туктыйбыз, экскурсия күрсәтәм сезгә, дуслар, моторларым. Безнең бик каты җил. Бәлки минем тавыш та ишетелмәс. Менә шундый кызыл ачкыч безнең. Менә карагыз. Нәрсә генә юк монда. Без хәзер Карагыз, лепота. Так, бу яктан да төшереп күрсәтим әле сезгә. Безнең безнең җир, безнең кама. Менә карагыз, моторлык. Америкада кебек монда, Америкада кебек. Чирәм яшел. Этләр. Монда нинди бай өйләр тора. Матур-матур беседкалар. Тегендә әнә туй. Туй бара. Менә, менеп җиттек. Тегендә өскә дип сүткәнем бит. Монда булган кешеләр белә инде мондагы матурлыкны. Ха. Чишмәне күрсәтәбез сезгә, чишмәне. Менә шундый монда матурлык карагыз әле. Моны инде махсус белмәгән, күрмәгән кешеләргә. Идеально монда. Лепота. Раз. То бүтін районларга киләм, теге районга бір шәһәргә барсам төшерәм, шәһәрне күрсәтәм. Ә үзебезнең матур төбәккәмне төшергән юк. Шундый бездә матурлык. Ярый, ярый. Ишеп карагыз. Сар матурларым, зарядка бетә. Кызганча каршы. Тизрәк төшерәм, беткәнче. Шулай. Шундый лепота бездә. Так, тартмаска, чүпләмәскә, төкермәскә, хәмәр эчмәскә, бу сезнең саулык. Бик дөрес. Бу сүзләр белән кызыл ключтәге кызыл ачкычтагы репортажны бетерәм, сүндерәм. Дальше карарсыз, яме? Все, киттек. Продуктлар алдык, бакчага килдек. Менә Продукты. Ту -ту -ту. Һәм безнең багажникта. Бу обзорны минем ясысы килде, ник дисәгез, минем белән бергәләшеп дуслар матурларым туган көн уздырабыз әйме сез карыйсыз ничек без туган көн уздырабыз Кибеттә барлыгы так, 9 мы ярым китте әйме, төрле әйберләргә. Һәм инде тагы бер экономный момент. Әнинең тәмле помидорлары бар, хыярлары бар, суганнары, яшелчәләре. Шуңа күрә экономия шәп. Менә шулай. Мин менә репортаж төшергән булам. Хәзер әти алма җыйра кушты. Алма җыям. Aa, так, мунчаның көлен җыям һәм машинаны юам. Карагыз. Иртәгә безнең ике төрле салат була, шуңа күрә безгә бәрәңге кирәк. Һәм шурпа була та мангалда. Ну-ка, быел әниләрнең бәрәңгеләре ничек чыккан микән? Карыйк әле. Так. Бәрәңге чыкмаса, икенче дубль төшерәбез. Ага. Нормально. Шәп бәрәңге.
Бер самнан
3 4 бәрәңге, 3 бәрәңге.

Нидер күбесе тәмсез дип яза, юк, миңа бик нык ошый. Һә, моның. Ага, о, нормально. Средний. Так, менә без, опа. Ничәне кабыздык без примерно? Дүртне кабыздык. Дүрт түтәр казыдык. Күпме бәрәңге? Нормально.
Җире белән бергә. Ярар, все, хәзер. Аннан соң алма җыштырабыз алманы. Дусларым, матурларым, менә э, бер шортикны кидем, әйме, ышаныгыз, ышанмагыз, бүген 23 август. 2019 ел бит инде. Менә мин таптым чекны, монда 23 август дигән 2000 14 нче ел, 5 ел элек, менә нәкъ менә бу көнне мин шул шортикта йөргәнем. Карагыз әле. Менә монда чипсы Лейс, менә хәзер 25 сум 30 сум тора. Элек 15 сум торадыр, менә монда Миринда, помидор, минералка, бөтенесе юн торадыр. Хәзер все подорожало. әти спецзадание кушты. Менә балаларны барсын да җыярга. Һәм мин кул белән байтам. Әйме. И барса чиста булачак. Так, алмаларны бер кушкага җыйдым менә, чип-чиста. Шулай красотища.

Хәзер мунча әзерлим. О. Бөтен кеше белә. Иң шәп яна торган нәрсә безнең нәрсә каен тузы. Янып китә. Раз. Так, бу әле коры түгел. Шуңа күрә әкрен генә разгорается. Хәерле кичләр. Так, машинаны бүген җумадым инде. вакыт җитмәде. Чөнки мунча куйдым менә. Төтене күренәме? Ха, төтене күренә. Һәм инде тиз кояш бай, сәгатьне 2 сәгатьне сәгатьне 2-гә артка күчерергә кирәк. Закон. Ярар дуслар, матурларым, бу видеоны караган өчен бик зур рәхмәт. Иртәгә шулай кабатлыйм, дәвам итеп, э, ничек туган көнне уздырганны төшерәм. Пока, тынычлыклар. Ура! Яратабыз да инде бушка салют карага. Эх.